Għadni s'issa ma nafx sewwa l-għala ma ħmiltx il-Grieg li tgħallimt fi tfuliti. Imma l-Latin kien jogħġobni. Mhux dak li tgħallimt mingħand l-ewwel għalliema tiegħi, iżda dak li għallmuni s-surmastrijiet tal-grammatika, kif isejħulhom. Għax il-Latin li bih it-tfal jitgħallmu jaqraw u jiktbu u jgħoddu ma kienx jiksir li rasi u jdejjaqni inqas mill-Grieg kollu. Dan minn fejn hu ġej jekk mhux mid-dnub u l-frugħa ta' ħajja li biha kont bniedem u żiffa li tgħaddi u ma terġax lura? Il-Latin li tgħallimt fil-bidu rabbieli u tani tassew il-ħila li biha llum naqra li nsib miktub u jiena stess nikteb meta rrid. Għalhekk kien aħjar u aktar ċert mil-Latin l-ieħor li bih kienu jġegħluni nżomm f'moħħi l-iżbalji ta' ma nafx liema Enea u nitbekka fuq il-mewt ta' Didone li neħħiet ħajjitha għall-imħabba filwaqt li jien, l-imsejken, ma kontx inħabber rasi jew inxerred dema' waħda lija nnifsi li kont naħli ħajti f'dawk il-ħrejjef 'il bogħod minnek, o Alla, ħajja tiegħi. Min hu aktar imsejken minn wieħed imsejken li ma jitħassarx lilu nnifsu u jibki l-mewt ta' Didone li ġrat għall-imħabba ta' Enea, bla ma jibki l-mewt tiegħu nnifsu li kienet qiegħda tiġri għax ma ħabbx lilek, o Alla, dawl ta' qalbi, ħobż ġewwieni ta' ruħi, Qawwa għarusa ta' deni u ġuf ħsibijieti. Ma ħabbejtekx, kont qed ninfired minnek, u jien u nitbiegħed kont nismagħhom minn kullimkien jgħiduli, Sewwa, sewwa, Għax il-ħbiberija ta' did-dinja hi firda minnek. U jgħidu, Sewwa, sewwa, biex wieħed jistħi jekk ma jkunx bniedem bħall-bqija. Jiena ma bkejtx għal dan, imma bkejt għall-mewt ta' Didone li ħaffet l-aħħar jum ta' ħajjitha permezz ta' xafra. l-istess kif jien kont qed inħaffef wara l-aħħar ħlejjaq tiegħek u nitbiegħed minnek qisni trab jintrema fit-trab. U meta ma kinux iħalluni naqra dawk il-ħrejjef, kont nitnikket talli ma nistax naqra ħwejjeġ li jnikktuni. Ġenn bħal dan kien jitqies bi studju ta' ġieħ u ġid aktar minn dak li bih tgħallimt naqra u nikteb. Imma issa ħa ngħajjat f'ruħi, Alla tiegħi, u l-verità tiegħek ħa tgħidli, Mhux hekk, mhux hekk. It-tagħlim tal-bidu hu żgur l-aħjar. Għax ara, illum inħossni aktar lest biex ninsa l-iżbalji ta' Enea u ħrejjef oħra bħal dawk milli ninsa naqra u nikteb. Fl-intrati tal-iskejjel tal-grammatka idendlu l-purtieri, mhux b'sinjal ta' ġieħ mogħti lill-post magħluq, daqskemm biex jgħattu l-iżbalji li jsiru fihom. Ħalli ma jħampqux kontra tiegħi dawk li ma għadnix nibża' minnhom, waqt li nistqarrlek ix-xewqat ta' ruħi, Alla tiegħi, u noqgħod bil-kwiet kollu niċħad triqati l-ħżiena biex inħobb it-triqat tajba tiegħek. Ħalli ma jħampqux kontra tiegħi x-xerrejja u l-bejjiegħa tal-grammatka, għax jekk nistaqsihom jekk hux minnu dak li ntqal mill-poeta, li darba Enea ġie f'Kartaġni. Min hu għaref ftit, iwieġeb li ma jafx, u min hu għeref jgħid ukoll li mhux tassew ġie. Imma jekk nistaqsihom kif jinkiteb isem Enea, kull min tgħallem jikteb iweġibni sewwa meta jgħid li jinkiteb bl-ittri tal-alfabett li l-bnedmin għoġobhom ifasslu bi ftehim bejniethom. Hekk ukoll jekk nistaqsihom x'jaħba ta' għar għall-ħajja. Tinsa taqra u tikteb? Jew tinsa dawk il-ħrejjef tal-poeti? Xi tkun it-tweġiba ta' min ma nsiex għal kollox lilu nnifsu? Mela fi tfuliti dnibt billi għażilt aktar il-fieraħ milli s-siewi. Jew aħjar, bgħadt siewi u ħabbejt il-fieraħ. Għax tassew, jekk il-kantaliena ta' wieħed u wieħed jagħmlu tnejn, tnejn u tnejn jagħmlu erbgħa, ma kontx nistaliha. Waqt li kont nitgħaxxaq bid-dehra fierħa taż-żiemel tal-Għewda u l-ħruq ta' Trojja, u sal-istess dell ta' Krewsa. Il-għala mela kont nobgħod il-letteratura Griega li hi wkoll fiha l-ħrejjef bħal dawk? Għax Omeru wkoll jinqala' ħafna għal dawn il-ħrejjef. U l-frugħa tiegħu hi mill-oħla, għad li fi tfuliti kont inħossu jdejjaqni. Nistħajjel li t-tfal Griegi jiġrilhom bħali meta jġegħluhom jistudjaw lil Virġilju kif kienu jġegħlu lili nistudja 'l Omeru. Jiġifieri d-diffikultà, dik id-diffikultà li bilfors titgħallem ilsien barrani, kienet qisha troxxli l-imrar fuq il-ħlewwiet kollha tal-istejjer u l-ħrejjef Griegi. Ma kontx nifhem kelma waħda minnhom. U b'qawwa kbira kienu jbeżżgħuni u jgħedduni bil-kastigi jekk ma nistudjahomx. Tassew li fl-imgħoddi meta kont għadni tarbija, anqas kelma Latina ma kont naf. imma l-Latin tgħallimtu waħdi, bla biża' jew kastigi. Anzi, fost iż-żegħil tal-imradaħ u ċ-ċajt ta' min jitbissimli u l-ferħ ta' min jitliegħeb miegħi. Tgħallimtu bla ma għafsu jew saħqu fuqi bil-kastigi. Għax qalbi stess kienet tagħfas fuqi biex nuri ħsibijietha minn barra. Dan ma stajtx nagħmlu kieku ma tgħallimtx ngħid xi kliem. U tgħallimtu mhux għax għallmuhuli, imma x'kont nismagħhom jitkellmu u jien ukoll imbagħad bdejt inwassal f'widnejhom kulma nħoss. Minn dan jidher ċar biżżejjed li f'dan it-tagħlim is-setgħa tal-kurżità ħielsa hi aqwa minn ta' min iġiegħel u jbeżża'. Min-naħa l-oħra, meta wieħed ikun imġiegħel, ikollu xi rażżanlu l-għaġġla żejda tal-kursità skont il-liġijiet tiegħek, o Alla. Skont il-liġijiet tiegħek, iva. ibda mill-ferli tas-surmastrijiet sat-tbatija tal-martri. Għax il-liġijiet tiegħek jafu tajjeb kif għall-ġid tagħna jħalltulna l-imrar li jerġa' jressaqna lejk wara l-ħlewwiet qerrieda li jkunu begħduna minnek. Isma', Mulej, it-talba tiegħi. Tħallix il ruħi tinfena taħt id-dixxiplina tiegħek. Tħallinix nonqos milli nfaħħrek għall-ħniena li wrejt miegħi meta ħlistni mit-triqat tiegħi mill-agħar. Kun int għalija l-ħlewwa aqwa mill-qerq kollu li ġrejt warajh. Agħmel li nħobbok kemm niflaħ u nħaddan idek b'qalbi kollha u ibqa' ħlisni minn kull tiġrib sal-aħħar. Għax ara, Mulej, int is-Sultan tiegħi u Alla tiegħi. Ħa jaqdik is-siwi kollu li tgħallimt meta kont tifel. Illum naf nitkellem u nikteb u naqra u ngħodd. Ħa jaqdik dan kollu. Għax meta kont nistudja ħwejjeġ fierħa, int fl-istess ħin kont tgħallimni l-istudju u ħfirtli d-dnubiet li għamilt meta tgħaxxaqt b'dik il-frugħa. Tassew li permezz tagħha tgħallimt ħafna kliem siewi. Iżda dan nistgħu nitgħallmuh permezz ta' ħwejjeġ oħra mhux fierħa. U din hi t-triq żgura li t-tfal imisshom jimxu fiha. Ħażin għalik xmara ta' drawwiet il-bnedmin. Min se jieqaflek? Meta se tinxef? Kemm se ddum iġġorr lil ulied Eva sal-baħar il-wiesa' u tal-biża' li dawk li rikbu fuq il-għewda bilkemm jgħaddu minnu? Mhux meta kont fik qrajt fuq Ġove li jriegħed u jiżni? tabilħaqq, ma setax iriegħed u jiżni f'ħin wieħed. Iżda hekk pinġewh. Ħalli b'rahat falz iħajjar lil min isir jixbħu f'adulterju veru. Hemm xi ħadd fost il-għalliema liebsa t-toga li joqgħod jisma' b'sabru bniedem ieħor magħġun mit-trab bħalu jgħajjat u jgħid, Dawn il-ħwejjeġ fantashom Omeru, u ta lill-allat dak li hu tal-bniedem. Ngħid għalija, aħjar ta lilna dak li hu tal-allat? Imma aktar sewwa min jgħid li dawk l-istejjer huma tfantis tassew, iżda fihom Omeru ta dak li hu tal-allat lill-bnedmin ħżiena. ħalli b'hekk il-ħażen ma jidhirx li hu ħażen, u kull min jagħmel il-ħażen ikun qisu jsir jixbah aktar lil Alla tas-sema milli lill-bnedmin imħassra. B'danakollu, jaxmara tal-infern, ulied il-bnedmin jinxteħtu ġo fik u jħallsu biex jitgħallmu dawn il-ħwejjeġ. U dan it-tagħlim iqisuh bil-kbir meta jsir fil-beraħ quddiem kulħadd, u taħt għajnejn il-liġijiet li jagħtu lill-għalliema salarju ieħor barrani mill-miżati. Int tħabbat mal-blat ta' xtutek u bl-ħsejjes tiegħek tgħid, Hawn jgħallmu l-kliem. Hawnhekk wieħed jitgħallem jitkellem bis-sengħa, meħtieġa wisq għalih biex iġiegħel lil min jifhmu u biex ifisser ħsibijietu. Żgur li ma konniex insiru nafu xi jfissru kelmiet bħal xita tad-deheb ħoġor, irtokk, b'tempji tas-sema, u l-kliem l-ieħor li naqraw f'dak il-pass ta' Terenzju, kieku dan fir-rakkont tiegħu ma daħħalx daqsxejn ta' żagħżugħ li kiser għonq xebba u mbagħad xebba ħemilu ma' dak ta' Giove, għax ra kwadru ta' pittura mal-ħajt li kien juri din ix-xena. Ġove, li kif jingħad, bagħat xita tad-deheb f'ħoġor Danea. Irtukkat qisu mara. U ara kif dak iż-żagħżugħ jitqanqal għaż-żina bħallikieku mqanqal minn tagħlim is-sema. U liema Alla qal, Dak li jriegħed it-tempji tas-sema bi ħsejjes li jtarrxu? U jien, daqsxejn ta' bniedem, ma nagħmilx bħalu? Għamilt bħalu, iva, u bil-pjaċir kollu! Mhux tassew żgur, żgur li mhux tassew li qżież bħal dak jgħin aħjar it-tagħlim ta' dawn il-kelmiet. Anzi l-kuntlarju. Dawn il-kelmiet iħajru iżjed għal dak il-qżież. Jien ma nagħtix ħtija lill-kelmiet, għax dawn qishom bwieqi għonja u għeżież, Il-ħtija nagħtiha lill-inbid qarrieqi li l-għalliema sakrana tagħna kienu jferrawlna fihom u jsawtuna jekk ma nixorbuhx, u qatt ma stajna nsejħu mħallef li ma kienx xurban biex jagħmlilna ħaqq. B'danakollu, Alla tiegħi, li quddiemek illum nista' niftakar fl-imgħoddi b'rasi mistrieħa, jien qatt m'injeddi għal dan it-tagħlim. U ja ħasra lija, kont nitgħaxxaq bih, u minħabba f'hekk kienu jsejħuli tifel jipprometti. Alla tiegħi, ħallini ngħid ukoll xi ħaġa dwar id-dehn li kelli, għotja tiegħek, u f'liema ġenn kont inħallih jitkaxkar. Ġieli qabduni biċċa xogħol li minħabba fiha, ruħi kienet aktarx titqanqal bil-wegħda tat-tifħir, jew bil-biża' tal-mistħija u s-swat, jiġifieri kienu jriduni ntenni dak li Junone qalet fil-għadab u n-niket tagħha, li ma setgħetx tkeċċi s-Sultan ta' Tewkri mill-Italja. Jien lil Junone qatt ma smajtha tgħidu kliem bħal dan. Iżda kienu jġegħluna nterrqu 'l hawn u 'l hinn fuq il-passi tal-ħrejjef tal-poeti, u ngħidu fi kliemna dak li l-poeta jgħid fil-versi, u l-aqwa tifħir kien jingħata lil min jinqala' 'l iżjed biex juri sewwa l-għadab u n-niket li jkunu ħakmu lill-persunaġġ imsemmi u jlibbes ħsibijietu bl-aħjar kliem. Alla tiegħi, ħajja tiegħi tassew. Meta jien kont intenni dak il-kliem, xi swieli li kienu jfaħħruni iżjed minn sħabi ta' mpari fl-iskola. Ma kienx dan kollu duħħan u żiffarigħ. Ma kien hemm ebda ħaġa oħra li fiha stajt inħarreġ deni u lsieni. It-tifħir tiegħek, Mulej, it-tifħir tiegħek imxerred fl-Iskrittura tiegħek seta' jwieżen il-fera ta' qalbi biex ma tinqasamx taħt it-toqol ta' ħmerijiet fierħa u ma taqax taħt id-dwiefer tal-għasafar tal-ħtif. Għax mhux b'mod wieħed isiru s-sagrifiċċji lill-anġli li qamu kontrik. Madwari kelli nies li kienu jħammru wiċċhom jekk xi ħadd iċanfarhom talli jdaħħlu barbariżmi jew soleċiżmi fid-diskors huma u jitkellmu fuq għemejjel tagħhom li ma jkunx fihom ħażen. Iżda kienu jintefħu jekk ikun hemm min ifaħħarhom talli jfissru l-għemejjel żienja tagħhom b'ħafna kliem safi mqiegħed kif imiss. X'għaġeb hu, mela, li jien kont niġġerra daqshekk wara l-fruwat 'il bogħod minnek, Alla tiegħi, meta kienu jagħtuni bnedmin bħal dawn b'eżempju tiegħi? Int tara dan kollu, Mulej, u tibqa' sieket għax iddum biex tagħdab. Kollox tjieba u fedeltà. Imma se tibqa' sieket għal dejjem. U issa int teħles minn dan il-għammieq tal-biża' lir-ruħ li qiegħda tfittxek għatxana Alla x'qiegħed tiegħek u li qalbha qiegħda tgħidlek, Jien wiċċek infittex, Mulej, wiċċek infittex. Għax 'il bogħod minn wiċċek naqgħu fil-ġibdiet mudlama. Mhux b'riġlejna nitbiegħdu minnek jew nerġgħu lura għandek. Anqas billi ngħaddu minn xi mkien għal ieħor. U dak l-iben iż-żgħir tiegħek ma marx ifittex żwiemel jew karrijiet jew vapuri, ma tarx bi ġwienaħ li jidhru, ma ħaddimx il-ġogi ta' riġlejh biex imur jgħix f'pajjiż imbiegħed u jberbaq f'ħajja mtajra il-ġid kollu li tajtu qabel ma telaq. Missier. Kollok ħlewwa meta tajtu dak il-ġid u aktar ħelu miegħu meta reġa' lura għandek għax ħass ruħu fil-bżonn. Għalhekk huma l-ġibdiet żienja li jbegħduna minnek. U dawn